די וואך אין פרשת קדושים שטייט ואהבת לרעך כמוך, און מפרשים פרעגן בראשם דער רמבן פרעגט וויאזוי קען די תורה מצווה זיין ליב האבן א צווייטער פונקט אזוי ווי איך האב ליב מיך אליין, עס איז דאך פארקערט פון די טבע פון א מענטש, בטבע א מענטש האט זיך ליב מער וואס ער האט ליב א צווייטער, די טייטש איז אז פונקט אזוי ווי איך האב ליב מיך אליין נישט וועגן. עפעס א סיבה, נאר פלעין איך האב ליב מיך אליין, און אז איך טוה עפעס וואס נישט גוט על איך גלייך מלמד זכות זיין אויף מיך אליין, און פונקט אזוי ווי איך זארג מיך פאר מיינע צרכים וואס איך דארף ווייל איך האב מיר ווייל איך פארשטיי איך דארף עס האבן און איך האב מיך ליב, פשוט בעיסיקס, די זעלבע זאך זאל מען קוקן אויף א צווייטע איד, קוק אויף א צווייטע איד. אז ער האט אויך די רעכט צו זיין און צו לעבן און צו האבן אלעס, און פונקט אזוי ווי דו קוקסט אויף זיך אליין, קוק אויף יענעם. אפשר היינט דארף מען שוין באווארענען אז מען דארף טאקע ליב האבן זיך אליין, ווייל אסאך מאל איז עס נישט אזוי זעלבסט פארשטענדליך. מענטשן אין היינטיגע וועלט בפרט אז מ'איז צוגעוואוינט צו שאצן מענטשן לויט אינדערויסענדיגע זאכן, דאס הייסט וויפיל געלט א מענטש האט, וויפיל זאכן, אנדערע זאכן א מענטש האט אין לעבן, וועלכע זאכן א מענטש טוט, צו איז א געלונגענע מענטש, צו ער האט געלט, וועלכע הויז ער האט, וועלכע קאר ער האט, וועלכע משפחה האט פארשידענע זאכן, און דער מענטש זאל זיך פרעגן א שאלה, ווער וואלט איך געווען אן די אלע זאכן? ווער וואלט איך געווען אן מיין געלט, אן מיין הויז, אן מיין קאר, אן מיין משפחה, אן מיין קאריער, אן מיין ביזנעס? ווער בין איך? ווער בין איך אן די אלע זאכן? איז א מענטש דארף זיך. זיך אויסלערנען צו קוקן אויף זיך אזויווי די אייבערשטער האט אים באשאפן, די אייבערשטער האט מיך באשאפן, איך בין א חלק אלוקי ממעל, און דאס איז מיין זכות און רעכט צו זיין דא אויף דער וועלט, און איך בין דא ווייל די אייבערשטער האט מיך באשאפן, און נישט נאר די אייבערשטער האט מיך באשאפן איינמאל, די אייבערשטער באשאפט מיך יעדן טאג פון דאס ניי, און. דאס בין איך, איך בין א חלק אלוקי ממעל, און אפשר קען מען עס מקשר זיין מיט די ווארט פון די הייליגע ריזשינער וואס די אנהייב סדרה שטייט קדושים תהי' כי קדוש אני, זאגט רש י יכול כמוני תלמיד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם, טייטשט די הייליגע ריזשינער קדושים תהי'. זייטס הייליג, יכול כמוני, דו קענסט זיין אזוי ווי מיך, וויאזוי קען מען זיין אזוי ווי הייליג ווי די אייבערשטער, תלמוד לומר, געוויין דיך צו צו זאגן כי קדוש אני, לערן דיך אויס, זאג פאר דיר אליין כי קדוש אני, וועסטו זיין הייליג, און פונקט אזוי ווי די אייבערשטער איז הייליג ווייל די אייבערשטער איז הייליג, נישט מצד אנדערע זאכן, חס ושלום, די זעלבע זאך א מענטש איז א איד איז ער הייליג ווייל ער איז א חלק אלוקי ממעל כי קדוש אני, דאס איז די סיבה פאר דיין עקזיסטענץ דא אויף דער וועלט, און אז מען קוקט אויף זיך אויף אזא אופן קען מען ליב האבן א צווייטע איד אויך אויף אזא אופן.